omomura naete epikipiki akaenda gopaki ase asoete korie ekwende yaye, akagenda aka agasoa ime iga agapaki epikipiki ya shakahola, agachia gosoka akanyora pikipiki teiyo, akabwatia akaenda akarika obi tisi county central. Ekero arenge agwo pi, nkoboka kimambia pi, nari achete gontebia ng'a epikipiki yasirire, nkaebwatia nkaenda ase eturaka nkabakera esimi, bakayendigeria ngacha koyenyora itibo, bono ndatebe ng'a aba eserikari aye gwancha ekonye etokonye, abanto baaaa ba bodaboda twabeire bobe bago toiberete tokoiberana chipikipiki bobe. Bare gwancha batokonye erinde tonyare gokonyeka.
Ase amarieta n'Ondieki Ignatius. Ninche noyomo oba epikipiki yane esiretwe korwa Kisii county aria etown. Buna oyominto Javeti agambire, neyane noesiretwe korwa abwo. Bono gocha-gocha konyebwati, konyebwati, Jafet oyo eyaye buna esirete, eyaye yabwate eturaka, actually nere ogerete eyane yatokire oro. gosaba onye na eserekari gosoana naimo ase eng'encho chipikipiki chiabeire chikoibu mono, torore naki togokora abanto aba, already ntobwatete oyomo noare ime, eserekari esoanane ime, torore naki togosiria oboibi obo bwe chipikipiki. Enchera esirete. oyou'ngete etown aria okong'enta eria, customer airete, customer ekamotebia toike gochia bono toonyore ebesa yago, nario omongwana oye arwete ororo na gosoa epikipiki igoro rioka na goki koenda. Konyebwatia ase obotuko obwo yasirete chinsa chiarenge chia saa ine, saa tatu koerekera saa ine. Chinsemo echi nachio epikipiki eywo eserete. Konyebwati konyefuatilia ntwamanya, ntwamanya ase yenda gochia. Bono ndoche ng'a ne chiwiki isato chiikoera goikera bono, lakini ase ere yatokire, onye gekore ere okarabati. gochenchirie ebinto naboigo goikera estage eyio buna toika ase omonkwano oye akorera egasi, nabo twanyora echairman ororo twanyora togokwana nere, naika goteba ng'a namanyete abanto. Baoneirie chisiper parts echio chi'epikipiki eyio buna erusiri gocha gocha. Twagambire nere twamotigeire ekesi eyio ase eng'encho namaete abanto abwo aye rende abakwanere naende eserekari nere ebanyorerwe. Togafuatiria epikipiki eyio. Ekeene, nabo twasangete ebibe erio, na ebibe oyio are gotong'aina buna ebibe bie insaa saa kumi na bibere ibere, lakini keibire saa tano. Tokaenda CCTV tokarigereria togasangia omoibiri oyio nachete, akarusia ebibe eyio abwo, akagenda akanyetiria embobe gochia mama atari, akanyesukuma akagenda akarochoria egwaye akamanya gokira. Anga bono ekero twarigeretie ebibe twasangeti erimete.

Ase chianga ya gochiika igo, naki twakwanete nabaanto abwo, tokamotebia bono naki togokora, monto one are ase enyomba eye momaete ase enyomba eye, agatebia ee ntomaete, nigo erang'ina estage igete ya itibaga, tokobatebia monyare gotoorokia? Bagoteba aye sawa rirorio tobarigerie egamo mwende nere. Nari twaminyogete riria togotira embura iga togasanganire na omongwana oyio gose na amanyinga amo ore omete, agasoka gose na omonto omotebetie.

korwa Nyanguru location, community forestry, eyarenge rituko ria igoro, eyarenge rituko ria igoro, abana mbare bakagera etuko elocation yane, buna nabwo baa epikipiki baibire, ekero nakerete esimi, nabo oranyogete bakogora okonyora nabo babwati.

Ekero twarwete rituko nario arwete ororo, agatoma eturaka, togaancha kobwatia epikipiki eywo togacha mpaka itibo. Ekero twaigete itibo riria tokogenda totaraika ase enyomba eyiooo ase arenge, nario tomoumerete enchera, agotama nere okoro gose na amayengo amoromete. Nario twamobwatitie esibiti na echipikipiki, agatama, twamominyokia tokaenda komobwatera ase egete, lakini rende twamobwatete. Akagusia, tokamobwata, tokamoreta ituko ye police post, noo araire, twacha bono mambia tobwatirie tomorusia oro aye Ru Central. Lakini egento narigereiri itibu, estage ya itibu eshida nero, ekogera ebinto ebi, ekorogera ebinto ebi ko bigokorekana abanto mbamanyire, bako epikipiki buna omoibi, omomura oyo akoiba chipikipiki oreta. Mbare agwo ere, nkomanya bare, ogo nokorora nababisete omoibi oyo. Bono twachire kobwatia buna epikipiki yende twanyorete naende ere nyomba, twachire kobwatia chispare chiaye, twatebia omonto oria one airwe nonye are steshen, twachire gocha twanyora etaiyo, epikipiki eye yarenge estage yabisirwe. Igo means, estage eye yaiti bo, eshida nero, togosaba eserekari, gaki babwat tobwatisie. oboyende bororekane ase eng'encho okorekana obobe bwe chipigipigi bwabeirwe bore igoro. Nchega.